Mah hi chumh le san hau i kanmah palh salo mah palh si. E ni thongtha kan chim tu zabi nan thik cang lai ka ruwa i siman salo toy fian nak in thik nak ka ban tua ta than lai i nan mai ka pathian bia ni kan chim tu kan sia pa min chu reverend lairam bru si lai tlang chuwa ke na roba na si Cun inn chung a leh i pi nih dum a si. Pathian dawtnak in fanu fapa panga nei hna i cu lakah cun kan zapi te kan Khrihfabu zong nih ngeihchiatnak kan rak langhter i kan Khrihfabu zong nih upatnak an rak pekmi John Biaktin Lian timi kha nan theih lai ti ka ruah. Kan Laimi lakah hmailei ah Pathian nih thlaw kan chuah i kan miphun a kan hruai te lai ti kan ruahchan ngai ngaimi CNA-CNF ralkap sinah rianṭuan dingin thla rak si i Kachin ram ah training fe rak si Kawl cozah nih kan i palh an ti nain palh cu salai lo ti kha kan ruah ko hramhram in bom an thlak ruangah a rak thi ti kha zapi nih kan rak theih Cu lio ah kan Khrihfabu hrimhrim zong nih upatnak an rak pek cang i cucu a hringtu a pa hi a si ti hi ni na langhter ka duh. Pathian dawtnak in Pathian rian lam salo miphun a kan dawtu kan miphun a kantu kan miphun a cawisangtu chungkhar an si ti kha ni nan hmaika van langhter ka duh. Cun Pathian dawtnak in ngakchia zong nih kan theih cang lai ti ka ruah i kan laimi lakah hlaphuah thiam cem bak a si ti ning law ka palh lai lo dah ka ti. kan dul le CBC USA civui ah khan Zophei Khrihfabu nih mi donnak le thlahnak hna mun sak tikah ziahmah tluk a thato kan kan khuaruahar dih a donghnak an timi cu Reverend Nairanghu nih a kan fuah piakmi si tiah nak chim Pathian donnak in mino te te zong nih kan theih lai te ka ruah i somko le pakua kum thong hnih hrawng kai pal lo a cu voi khatna ama kutai khuaimi gospel team in rengun na kan miphun thanchonak caah pastor pakhat lawngah lo timi zapi hawikomnak hate kha amun kan rep piah action song man tuah te ka kharwa tuk hitluk la phuah thiam pathian kan pek mi hi amak tak tak kati kan nule CBC USA bahal gang song khan ama song ne kan chim mi pathian don nakin fa ki phung thong thum rang lo hla phuah chang ni thong thong rang lo thei thong hman lo an phuah ciam mi chorus pakhat man kan pal lang ngong se ko ki zat thlam phuah kho mi khi an dia za ai that lo an ol za ai that lo amak ngai ngai mi pathian taren pakhat asi ti hi kan unna ko mi chu chu upat ata ngai ngai mi si te karwa atu lewa pati le thwa chua kan ni phun pi kan man mi se ZTC Falamin sena di nuwa rena phun phun atoni atu lew zonga zo ko area AGS treasurer tuan Cu lawng a si lo, ZACF zongah Hakha ah pastor ṭuan liomi Pathian dawtnak in a dangdang zongah Pathian thluak an chuah. Ah CARD kat zongah khan amah le khua tampi nan theih lai ti kan ruah i kan Laimi nih puai kan tuah dinah ciwi kan tuah poah jubili kan tuah poah amah le khua mi pakhat tal kan lo hin puai a bi kho hin rum lo cucu Pathian le thluak an chuahmi si hi ti zok ah khin upa tiah kan ruah min lai nain Pathian dawtnak in upa mino he cawcang a thiam ngai upat a tlak kan hnulei kha Dallas ummi pastor mino pawl nih azai khomsia ordination interview nai dimi lunglomnak kan tuah lai tiah ika kof tuknak khan an i sawmi an ka so an ka thupi azia kai zong ka lompi ve lo cu tiah lunglom te Louisville lam tha perak ka i Hope kan tu ti cem ami ama ma thiam deuh keimah hei ti ah khan aka tei le thong cin ni capo in semol pai ca lo tho le tho su ti ka ti tutin cun lungno ngai in zan zong zan bia kan ei thi hna tutin cha ka ko mi a do ni kan si ti kha ban chim ta ka du tu chun ni chana kan sin theng te a chan tam ti la kan ten kho cha a chung zong kan long pathian se na kan rom khun pathian ni thlachuah pe salam proi se naren run na na tlum ka na khom pen tar ko se ti kha Khrihfabu nih thlak nan cam piak. Zapi tein kun kan ben cang cang kun kan ben ti lai lo kan tuan tu. Kamu ka mu zong ka lung ṭha kau ka lawm tei vin te cung par lai ah ka lung ṭha tei ka lawm tei i ka theng te ka rak te ta mai sa san thang kan ka chim lai tiah ka rak tim nan ha ka ka lo ten chim e ha ka ho len ka vun chim than lai mo chalo chun sen thang ka man chun sen thang ka a chit te bakin ka chim lai ka ti mi si e kan thil ah rit tuk lio cara khan khi bantuk thawng tha hi ka chim khawh te ti lai ti hi ka rak ruat bal lo cun a thon ka thong te lai e pulpit cung kong kai zong a hi kam hai hi ui tiang tok um te lai ti hi ka rak ruat mi se asanain atu nan pastor pa le chim bantuk in ka fapa khe khedet john biak tin lian a thi lio ah khan thak tu in melo tampi nan tap nan lung fa khrihfa bupi nan rak tap nan lung fa upat nak nan pek khan kan cham piak Mah khakha kan thinlung, kan taksa, kan thlarau nih fiang a te dih. Mah tikah cun nihin ni caan ah hin cun khi ka vun ka pha tikah hin a to zong ka doi khun rua tiah ka ruat a no zong ka no khun rua tiah ka ruat ma cu nih a thong zong ka thong khun rua tiah ka ruat nan ka zo zong hin iang zong a ngei khun ti khan nan ka ruat i nungak hoi hna tlangval hoi hna nan kuro sual rua te ruat i cu tuk cun ka thil a zang kan ti lai cu ti ka lom tuk ka lom tuk nan di lak cung ka lom nan kan dawtnak hi bawipa pathian sinin kan sinah rak luang ṭhan i nihin ni caan ah cun kan ṭhawng kan taksa zong a ṭhawng kan thinlung zong a ṭhawng kan thlarau zong a ṭhawng cucaah cun hi tluk a ṭhawnnak kha petu khrihfabu nan sinak cung zong ah khan kan lawm tuk upatnak zong kan in pek hna pumpak pakhat cio le chungkhar kip le nan khrihfabu hmailei nan kalnak tu ah Pathian nih nan kan dawtnak vialte kha lian tampi in chuannak in pe ko hna seh ni ni caan zongah hi bantuk caan ṭha nan ka pek hi kei ka ca cun sunglo tuk santhang nih hin midang pi in ka ruat hlah u santhang khua hi ka khua bantuk rua mi si santhang vale hi ka lam bik mi si santhang hi biakin hi pulpit ka kai lo nak um lo cucaah cun senthang ram hi ka ram bantuk rua mi senthang pulpit kha ka pulpit asi i senthang i rol kha ka rol si senthang ti kha ka ti ya ka hmang mi ka si Cucaah cun Senthang holh hi ṭha tein ka theih dih ka ti lah cu i ka theih dih ko i cucaah cun nan ka chawnh zongah nan tu sile Senthang holh chawnh khawh ka si lu sile Hakha holh chawnh khawh ka si ti kha vun chim ka duh cucaah hmailei zongah khan nanmah unau bantuk tein nanmah chungchuak bantuk te khin kura cung zal u cun hlaphuah ding tete pawl hna nan ngeih zongah khan Hlaphuah zong hung ka fial u. Nungak pakhat zong nih, tlangval pakhat zong nih, ah nupi ka thi cang lai, va ka ngei cang lai, nan ti zong fial khawh ka si. Nubu zong nih fial khawh, mino zong nih fial khawh. Cun program dangdang nan ngeih zong ah khan pumpak chungkhar zong ah khan ka fial khawh ka si. Ah, aman cu zeihmanh um lo, Pathian laksawng si caah aman cu Pathian tu nih laksawng a kan pekmi cio khas ko lai. hi tu bantuk zong ah fung thong thum ka phuah mi zong hi keimah phuah mi se lo ka phuah mi hmanh kha keimah kuan ngei tha na in ka khuruhar ruang cu keimah phuah mi se lo ca si thlarau in Pathian nih ka fial mi long te si ca si cu ca cun ka hla vialte zong hi Bawipa Pathian tu nih sunparnak a co nak hnga ding caah thla fak in cam ko u ti dong chim ka duh nihin ni hi tlawmpal te khua kuthnitnak zong kha CCN nih interview an ka tuah i an mah kha kan ni suimilam pahra tin me khan ni suimilam pahra le cheu khan an rak ik kan tong lai ta an ti tikah khan khua kan hnu deuh i cucaah cun tlawmpal te khua kan hunnak zong kha si nan kan i thiam nan kan theih thiam ca zongah kan i lawm i Capo in Dr. Cui Sang nih Bible siang kan kai lio ah kan ti tawnmi zei si tiah cun than tlang pek ah hin thathut an i zuam e ti an tha thu tukmi pin hi kha khua pakhat ah khan zuamnak an tuah sui chun suimlam hlein hi tiang zapi de kan nga i an chuak ti lo pakhat pa khan ba o i hung chuk i mahal le mi karlak minit panga te kal ding kha khuatali cun an thei ko simalap pahnih bak razok hen na sung lai ko an ti ka tha thut tuk le hen chu oh te kan ti na ma cun pakhat pa kha an in da cun ra ti la au lian zong ra ti lo adong na ka cun an bakal no zian rat lo tu tiang pakhat pa chuak chang hi an tai lai ko ti ka tha a thu ka tha thu tuk i dekaw a rat hrimhrim ku huam lo cu ti khan a ti i ra huam lo mi pa kha pakhat nak chuak e cun voi khat cu khua pakhat ah hin ho bong bi da a chiat bik lai ho bong bi da a rek bik lai ti kha zuamnak an to hoi ti tlangval pan hi bong bi phin chiat tak tak ho bong bi da a chiat deuh ti mi kha zuamnak cun to hoi e pakhat pa cu na bawng bicun ka dah rek zeitu ka dah chiat an ti i a kei ka bawng bi cu a chiat tuk tuk ah hin tangval pahnih nih thawhka ten an ka hruk ah khin chun tiang an rau phoi te ka khat chun in zan re ei tiang a rau tiah a ti in ti allala in chiat bawng bi cu uap tuk hna ka allala tin mem ngak che pala tan mak bak e ti an ti ma cu nang ta na bawng bi cu ka chiat ti an ti pakhat pa cu

Mah cun khi santhang pe huna fahau hrong ka cul di pangva hrong dumva hrong kan cul di kha vialte khi tahchunnak ah fahau in dumva kan kal hna ka an lam pakhan am lo lam lo pin kan kal lengmang senthang ne senthang bang khua khat khua khat kar lam zong tua ta an ba senthang lo han thang chu mu Maka kan khat le van that ah khan RC siangbawi pa khul tluan deu se ko RC siangbawi pa khul tlong mi a rak thlah tu kha kan da tong an kir lai khan an man lam kan chi mi achun dum pa chu zan mui pia kan kan phan kan rol ṭap tuk kan ti hal tuk a celh kan celh ti lo a dum va phatnak ding kha kan ruat kho ti lo asanain cuti kan di cuahmah leo kan rol ṭam cuahmah leo ahcun ovok khe thong kan theih ngai ngai ti a cu bok cu khe sasawh sa lo thah mi vok dawh si kan ti kan ba kan tha theu la te kan ti ma chu kan tha thom than ni ma chen dum ga kan do phan i an kan tha tak tak kha rak se kan chan hi abu de kheng tu ni indi america nan vun o me khoi kom tha tha kan vun ti mi na pol zong kha alhana chur an mai hi a lehmah ah sorry hi zung zung cheu te hrawng lawng a simi lehmah cheu rong a chahmi pawl kha atu cu lehmah pathum te hna nan hmai hna chah ma tikah cun nan hmai kha lehmah pakhat lawng an rak tuakmi kha hithiapi um si tikah khan a thi mi thlam a sing ha ti tok khin nan nan hung si tikah khan thil kha a van i thleng tuk sing san e kan nu le chan ah cun hi hi an an vet i an tan por a lang khan cun e ke an tan por lang him ti zapi ko le an tan por lo kha kan zuam in in ni zara chu a tan por kha si ti lo ka a chung lei tiang khi si a chung lei pi tiang a zei zawn zo ka thei ve ti lo ma ka tiang kha hung si i kan ni i pastor na kan si tung tikah khan kan rak lawm ngai kan zoh lai tia le a tha lai lo kan ti kan zoh lai lo ti le kan ser man tu kha man tu kha si mai ne kan chan hi abon ni thim tuki ma ti tun kan um e hal liu e khua le e pai per te sai te e bai in a chuk le cho i a kal tawnmi hna kan nu le paul hei hna e kuak te zukin ma cun facang le ma cun in ba le paul hna tu te lawng la chia a thiam lai tiah kan ti american hung kan hung phan cia ma mi khan ha paul le khan sia pao kha ve Dawr kan va kal ta lai ah tiah an ti. Eh ho na kan kal lai ti keimah na kan kalpi ko lai ti. Chui. Khua le um liu kha zei. Cho le man hubal lo mi le le ma kalpi lai ta ka ti ko ti kan nun ti. Ma chu ne mor ka chu tor zei ju in ka thuk ta kan hon pia. A zei te le ka me de ti ti ti ti hun ti in ka chu hun hon sa ba thu lo ti. cut uti wu wu wu tiah wu tiah kan ul pawl hna e kuak cuk te lawng tar thiam ti mi ni da cun tu to mor kan an kan mong i duh to kan an kan lei chi ti hin thil a hun i thleng tuk ning he khruah har khi a si American ram ah hi Laimi pawl zong kha tampi kan hung phan cang ni nia cun senthang SBS SCBC Senthang Chin Baptist Church te hna zong hung dir ve tikah minung tlawmte an sa rua lai cun Senthang pawl cu khi aki kam an men si e zo tung he hna zon ne nei e an lui dong khi asin pi thang lai lo te he he ruwa chu mu asanain hi ka le ka bun ta tak tik na hin cun Ah, ziah me hi American ram hi ngui do do ka ti mi po he senthang long te pen nak si hi hi hi ka mi thla ba nan hung lak mi le atu ku pen hu hna nan rang tu thla hoi hna nan bun sak e nan o that ning group song nan bun sak solo nan bun sak tharep nan bun sak a ṭhat ning. Cucaah cu Khrihfabu puitling ngaingai nan rak si ko ti zong kha ka hmuh ca ka lawm ngaingai. I American ram ka phak hnu ah hin tlawmpalte sihat bia hun chim ta ka duhmi um. Hika Baibal caah kan don rel ni ah khan mirum tlangval pa kha Bawi Jesuh Khrih sinah khan va kal i sia ṭha vancung pennak cauk ding ca zeidah ka tuah lai tiah a ti i cu mirum tlangval pa sinah cun Bawipa Jesuh Khrih nih zeicah dah sia ṭha tiah na ka ti Pathian dah ti lo cu miṭha um lo tiah a ti. I mihal lungput te hi ku uar ngaingai mi a si. Kan ni hi kan tha na lo hin tha ti hi kan uar tuk e. Kan pian thar na lo zo ka pian thar ti. Pa to hoi na zong hi khi zei hmanh su ho lo zo ne ke ma leng chin ne ti bantu pung san ke kan um. Cun a kan rum da lo zong khi a rum bantuk pungsan ti bantuk khi a fim lo mi zong khi ka fim ti bantuk pungsan aa dawh lo bantuk aa dawh ti bantuk pungsan khi kan dum e keimah hi nai hi ka tu nan mai hi thup hau cha si ka ngai ngai te ka ro be chu ka sang ngai pi ka ro be chu ka ban tu te de khan munung kha kan lung put si samanselo bo Jesuh Khrih hi a tha chu a tha mi pa nih a tha mi um lo Pathian long long tha a ti khawh mi lungput te hin nan Khrihfabu kalpi u Pathian a ṭhat paoh a si ahcun Pathian lawnglawng a ṭha ti nan kal pi khawh paoh a si ahcun nan Khrihfabu hi a ṭha peng ko lai Pathian a ṭhat caah nan Khrihfabu ṭha peng ko lai timi kha hun cahtak ka duh mi si cun A pahnihnak ah Bawi Jesuh Khrih nih a timi cu kha nawlbia kha na theih ko lo maw? Va cungah khan na va cungah khan nu dang duh hlah. Nunupi cungah khan uh, sorry na va cung khan pa dang duh hlah. Nunupi cungah khan uh, nunupi cungah khan uh, nu dang duh hlah tiah timi kha Bawipa Jesuh Khrih nih khan a timi a si. Mate hi ca kan duh hna. American ram i Laimi phu nih piahtangah ngan bik a kan chuahter khotu ding cu nu le va. Mah piahtangah nan phisin khawh ko ahcun a dang piahtangah nan tei ko lai. Sihmanhsehlaw kan nu le pawl hna nih ah ado dom ka do pa ko mi zong nan kuar pa ko a a sin pi pa ko ti a ho po si a ho tang po pom ding he a tha ko ne ti chung po po chu laimi american ram hi piah tana ngan pi tong in refugee in refugee china khan han te lai kan pa pawl nih hauhtang pohpoh pom khawh a si ko kan nupi kan um ve ko lai tiah thinlung put na ngeih si ahcun American ram hi Laimi phun kan thluachuah ngan biknak ram kan timi hi kan thluachuahnak a ngan bikin kan cimihnak piahtana ngan bik kan tonnak hmun kan ton bal lo mi piahtana tonnak vawlei pi ram bia kan mah lila kan sak ho ti hi thin phang mi si cucaah pa po po ni kan patum po po ni nan nu pi tang te long pom ti hi kan du piang ta kan nu tung po po ni nan pa tang te long pom nan policy bak cheu Ahotang nan ka pom phung salo timi policy rak ngei lo. American ram ah hin Laimi pawl kan chan sang lai. Pathian zong hna tla lai, Pathian zong kan miphun cu aa lawm lai. Pathian aa lawm poh sia cu zeitik hmanh ah hin Lai miphun pawl nih a taw kan si bal lai lo. Pathian nih a kut cung te a kan cawi zungzal ko lai. Thluachuahnak kan hmuh lai. Culo ahcun ka ti kho rih ko ti bantukin kan ti khan cun a donghnak ah va cung i duhpaoh a lemi nupi cung duhpaoh a lemi kha ni ni khat ahcun fak tukin nangmah na tuar te lai nangmah pumpak na tuar lai a donghnak ahcun atu hnu kum hra maw atu hnu kum kul a maw kha bantukin kan i ralrin lo ahcun aho paoh kan va pom diahmah ko kan cun homeless timi hi hi ka America ram tu bia thar kan tial lai e ara lai mi kum kul som thum ahcun lai mi tampi hi zalam tlang ah abak mi mi phun kan si te lai cu ca chun tu te ahin i ralring ko to u cu te cu Lai miphun dihlak nih policy in na chiah ko to si i chiah ko to si ti kha van ca ta ka duhmi si cun uh, lai holh cun senthang holh senthang nih na senthang holh te thau lo kha nan rak zuam lai cun senthang nih lai holh thau lo kha nan rak zuam lai kanmah kan kokek tahchunnak a senthang zong ahcun phaizawng nan um lai cu surkhua nan um lai cun bungtua nan um lai sakta nan um lai cu cun buanlung ti bantuk zong khi a phunphun nan hot kha um lai nan mah nan kokek hote dai din zong nih dai din hote kha thau lo ding se ti kha chim ka duh fawn calo i kanmah lai thi si ṭung lai mui ken ṭung asinain lai holh thiam ti lo senthang holh thiam ti lo kan cun hakha cu kan miphun cibihnak si zeicahdah kan holh hi kan miphun cu si ti kha zeiti hmanh ah rak philh hlah u cuti si khawhnak hnga ding caah cun khaika dah bipi kanmah kan chung kha te zong bipi macun ni fitin te channel nan zo i video tv nan zo wi khe bipi ngai ngai lai tha lai hot chon na timte pol khi mak channel lo te khi kan fal pol khi pia peng tang cu ahcun an tla lai lo calo cun amar aa holh lo te ka dun zong kha bantuk lo te kan piah piak si ahcun maka kha tihnung ngai ngai mi tir hmana kan phan kho cucaan kan chan ah thlen sin hin american ram ahcun a khamnak thawngtha ti a thlarau khamnak zong nan herh a miphun khamnak thawngtha zong kan herh fimnak khamnak thawngtha zong kan herh kan holh khamnak thawngtha zong kan herh ka lawm cucaah cun hika hmun ah hin mi ram ah mi miphun lakah mi te aa tenmi kan si cucaah cu hika hmun in thachuah nganpi kan conak hmun a si bantukin kan miphun ci a bit kho ahodah ṭuanvo ngei atu keimah hi ṭuanvo ka ngei timi te kha pumpak pakhat cio nih nan chiah cun ka cu ka duh ngai ngaimi a si khuahip tlang ah khin Reverend Chan Thang te pawl hi an rak ṭuan ve i Pu Van Thawng Wan Ji Van Thawng te pa le pawl khi khualtlawng in khat cu an ci van thong pa cu khua pakhat phan Khrihfa upapa kha lo kal i hum tlun tikah khan pastor pa nih tlon aa tham an ding zong si ti lo aa ti zong ngei lo sahrel zong ngei lo alo a chang Mah cun khua a rua a rua a rua a rua i hi hang so i an tam te biscuit te alu te pawl kha pe pe pe i a inn pa sakap ngaingai mi pa sin khan a va kal ti zeida tuah ti ahcun inn pa pa sakap ka ngaingai mi pa sin khan a va ti mi cu ka koi pastor pa nih kan tlawn i zaam fa tein

Zeicahdah nihin ni vawleipi i kan Lairam tuan ve cu an hnin an hnin ko ti ahcun atu bantuk saphek hna thlan piak cu capo nan ruah lai a si taktakmi si cu maka kha cu tluk tiang ahcun an pa kor ten dawt tik ahcun kan i zo ka peng hna ke

a ti lawng a ṭha ti lo i Cinkhua pawl le Luthaw duang so i ti lawng an lak piak cu a ti kuang ṭha ti lo an saih piak cu an fale pawl siang kainak zong aa tawk te in an bawm hna i tarpar van sang fen i ki in ka lo ke da ke lai ke din lai a ruat bak ne lo a poi ve mi belte cu American ram ah hin pastor te ni khrifa bu pawl he ka company si ti bantuk in kei tu company pricing ka si ti bantuk tu cu a tha bak le la dot bak ni ni ni ah pastor te dong nih la kha zei da ka ei lai ti mi nak chan ka khrifa bu cha zei bantuk na mission ka tuan lai ti kha ba pi ve kha lung put ka kan pastor hlun pol nan ngai khati hai mi pol sa khan khrifa bu ni khan pastor te kha biatak tein an rak doh ve mi si cucaah cun kha lungput te kha senthang baptist church ti i hika i senthang chin baptist church ti nan dong der sin hin kha lungput te kha rak ngei u chalo cun nan pastor le khrifa upa le ma cun nu upa le ti phu in meeting hna to kho lo meeting hna nuam lo pi nan tin lamang khan cu zeitik mana hmailei ah kalnak ding cah hin kan ran kho lai lo kan i cun pi i biakinn khrihfabu thokmi kan si an hmupi a thokmi kan si bantukin dawtnak tu in nan khrihfabu rak der la cu hnu cun mi hmai ah a rauhhlan ah a kal khomi na sinak hnga ding kha biacahtak tete ka van duhmi hna si cun kan fale pawl a kaupi ka PhD degree hmu lo ti ka duh ani am bit mu zei cara ti a tu lio cara hin cozah pi nih sponsor nan pek hna chamu nu le pa ne zok khen nan hau tuk lai mah lio caan te hin oh pan that ti khat kan fa la bol siang a che po po ni hin ha pi zo mu aniam bit phi hdi ma chun keima i ka pa keima ka nu kulian tuan kan ni chan a han chun kuli jo dum ti hla se chan kan phen lai ti mi hi kan fa la bol hi nan thin lung chung che o lo a pakhat na ka pathian a pathian a ka phim na Kha hnu khan fimnak ti lawng kal u ti dong kha ca kan duh fawnmi hna a si. Hika i Baibal Cathiang kan relmi cu Paul nih Bawipa chung i nan nunnak khan i lawm zungzal u ti kan duh hna i lawm ko ti kan awh ṭhan ko rih lai. American ram nan phan hung i lawm u ti selo cu mu nan theih awk kha na rian tuan a hlawh tin ruangah i lawm u ti zong a selo in tha tha na cawk khawh ruang zong i lawm u ka tha tha na ngei khawh ruang zong i lawm ti selo khoi ka le lawm bawi pa chung in nan dak tu kai lawm lo ti bawi pa chung na nung lo tu hi naa lawm taktak maw? America ram kan phan kan ti i nan lawm taktak maw ai? Atu hi kan Khrihfa sinak le kan tlawn kan lennak ni ti kan tlawn kan lennak ah kan cung i zei bantuk thil a tlawn a tlun zong ah hin kan lawm taktak maw? Asi ahcun atu tu ṭhutnak te khan zei nih dah lunglawmnak an ton?

Cucaah Bawipa Pathian nih aan zaangfah ko hna ve aan ngaih ko hna caah khan nan lungre theihnak vialte kha amah sinah chia dih ko u. Nan lungre theihnak ti men men no sir. Nan lungre theihnak vialte kha amah sin chia dih ko u. Amah sin va kal hau lo. Tu da thut bu te tu thut ve te kan. Bawipa Pathian nih hin hi ka piatana ka lung retheihnak ka harnak vialte ka zawtnak vialte ka leiba vialte a cham khawh dih a tuah khawh dih tuanvo a ka lak piak khawh dih i zakha zakha zumhnak ngei lo na thut bu te na piatana ka tu Bawipa Pathian Pathian nih a ka phisin piak cang ti dong zu Ah, cutin cun a tlawmpal te caan tal lak lo cu zeiti cun he. A si lo, Bawipa Pathian cu kha bantuk menmen si lo cu a tak Pathian a si cu. A biakam a pil bal lo mi, zeitik hmang khawh lu bal lo mi si. Atu na thutnak ah lung tak thin tak tein na lungretheihnak na pek taktak ahcun na sualnak na pek taktak ahcun na piahtana na pek taktak ahcun na zawtnak na pek taktak ahcun na leiba na pek taktak ahcun Bawipa Pathian nih tuah kha hlum seh. Cucu nihin ni caan ah hin kha lungput kha kan ngei thaumi si. Rum kan timi hi mu kan i laimi pawl hi cu inn ṭha ṭha ngeih kha rum kuat a ṭhapi ngeih kha rum tangka ta ngeih kha rum duk tok nun kho kha rum kan ti cu Baibal caan nih cun a si lo. Na rum tlangval pa sinah na rum ko e. Sanghah selo na bau rih e. Kha na ngeimi vialte kha zuar law mi safak santlai lo va bawm hna law mah cu na rum chinchin lai. Vancung khuaro na ngei lai. Rum kan timi hi kan ngeihmi Wa zuar ka si cu. Atu ka rum ko na ti mi na mat lo sia cun na rum rih lo. Atu na ngeih mi vialte kha ah ma cu mawi sifak sin ka zuar hau sifak sin zuar hau ah mi he cu ram le miphun pi tak ka zuar hau kan rumnak liam lawng kha kan manh lo ahcun cucu Bawipa Jesuh Khrih nih thil pakhat na bau peng ko eh thil pakhat na bau peng ko ti kha kan si ko lai nun man ngeih hi rum cucu tangka tor ngeih tum i lomh hleng lo nu le va zong buai peng ro tho tho ei zong ah chung pil lo ye tu zan chu hi bi kan chuan piak e ei ta lo ti dong ai um ni ko se ka tha ba zan de lo sen ha i san ha in boy param cha le boy pa pathian sin i lunglom da ngei tu hna chu Aye, meh ka ngei lo e ti. Aye, meh hau lo cu ta. Ve, ci te te le mok phek te, thak non te ka dun meh cun thaw tuk ko cu ti. Korum korum tong chi tlo ma. Kan ka le di ka chom than lo kan di di. Kha ka ka rum tu si cu. Sekolah ma. Eh, Cun rum timi hi kannih cu chikkhat te a dih ding ti lo kan hmuh khomi a lo khomi fir khomi kha khan tu ko rumnak pe ran kan tar cu sahmanhsehlaw khoika dah ah cirik na ei khawh lonak na fir na fir khawh lonak ah kan chaw khawt ko kan i zumtu pawl kan rum cu si cu a um ti lo kan mah ca cun zia um ti tung lo sanghah sala bawipa pathian si ne te chuan a dong thiam lo mi i tau kha rum si cu kha ban tuk tau kar ko lunglawm na bawipa pathian chung nu ni a zungzal i lawm ti mi si cu ke ke zong thi me le ya chan hmang dik siri kan bia vun tan deuh ko si lo ka chim theo paul nih helbang um zei lo a tampi ngai je lo suy ngai tha suy ngai tha tampi ngai tha chin chin a tam chin chin tha chin chin asnan paul nih maka kha a tha to ke asnan

ti khi pawl le kan cawnpiakmi si nan pa nih hin ai kan nu cu ka daw thun khan ko eh ka si poi ong min pa e ti su thi ngan pi ka tua piak lai ngan pi long se lo lei poi dong che piak ri lai ti lei poi dong che piak e che khat te long sala se cei hi a cei ni te lo ka siam de lo cei nga a cei nga te sa la cei hra a cei hra dong ta chom tuk de cei thei nga tha ko lo ma si thi cei thei nga aman tha ko lo ma tha e asia ta si thi cei thei nga he ti in tu ta na han kan nul bon an bung kho lai mai cuai nga se lo cu cuai hlei nga he nan pum kho lai mai sei thok se lai lo cu oi de se lai cu eh a cheu koi na thu thi fa ngai mi hai na chu kan na pum chung hana hin ye ye ye ye ti ye ti ken a ya si chi tu tu ri tu ko tu he chi ko tang ye ti hoi de chu skolmo eh atam na tha pol de kha tha ka thei a hei ban ngai tha Sihmanhsehlaw ngeih lo zong zeidah lawh ti ka hngalh a ṭha chinchin ti cu. Masa cun ka Paul nih hin cucaah cu Bawipa Pathian chung nan nunnak ah khan Bawipa Jesuh Khrist nunnak khan zeiti i lawm zungzal ko u. Zeiti rih i lawm zungzal ko u ti Bawipa pa chung thian chung Bawipa chung nunnak kha a dihter lo zungzal khan a dih lo. lunglawmhnak leipuai ṭhe rih i lawm ko u tiah ka nawt ṭhan ko rih lai zeical Bawipa Pathian chung lunglawmhnak timi hi a zungzal i lawm zong khan diriam kho lo cu i lawm zungzal ko cu zong ni cu a zat lo e i lawm ko ti ka nawt ṭhan ko rih lai e ti khi si cu Cucaah nihin ni i aka manrami vialte zumtu nulpa le nau hna nan ni sifakmi hna i lawm u vancung pennak nan ta a si nan ni atu i rawlṭami hna lawm u nan khim lai atu a ṭapmi hna lawm u nan ni lai ṭah i ni te hna cu hruh si si mu So lo ma thaten tua kola samhan sala boy by Yesu Christ ṭahnak vialte an hot ti lomnak thar pe kho tu Yesu Christ kan ti chu bitak dak si chu cu ca cun in di cana hin bawipa pathian chung kan nunnak hin kan lo kho ta tak mo alom lo mi kan se se da kan thil ri na thil rik bi te kha atu hin bawipa pathian sina chia di ko tia ti chia di u si vawlei kan nun chung vialte zei bantuk thil kan ton zong lunglawm tein a nungmi siin a zungzal i lawm ko si ti hi tu sin caan ah hin chim ka duhmi si Pathian nih chuannak pe ko si.